Lux Play he? Ja, kann jo nach ausliwweren. So schwéier kann dat jo net sinn. Vläicht sollt ech mer awer Prioritéite setzen.

Best Stranding on the Beach ass am Juni erauskomm, an nodeems ech Äech schonn eng ganz ausféierlech Review zu dem éischten Deel gemaach hunn, kënnt elo meng Meenung zum zweeten Deel. Eise Protagonist ass och hei de Sam Porter, mee dës Kéier ass en net eleng. De Lou, de BB-28 aus dem Deel virdrun, begleet hien an dës Kéier net a sengem Pott.

Hatt kenne mer aus dem Deel virdrun, an de Sam an hatt hunn och eng Aart Frëndschaft opgebaut krut. Mee hie weess awer, wann hatt do ass, gëtt eppes vum Sam verlaangt. Hatt schéckt hien a Mexiko, fir deen Deel vun Amerika och mam Netzwierk ze verbannen. Déi Zäit géif hatt dann op de Lou eben oppassen. Ganz am Ufank klappt dat och gutt, hatt schéckt dem Sam och Fotoen zwëschenduerch, mee leider soll et net esou gutt bleiwen.
Hungry?
Na.
Oh. No more baby food for you. D'Fragile gëtt vu béise Leit mam Lou fonnt an de Lou iwwerlieft et leider net. De Sam ass wéi een sech hierstelle kann komplett um Enn an d'Fragile hëlt na seng nei Firma op fir dass en op aner Gedanke kënnt. Leider ass de Sam nach net sou ganz averstanen dass de Lou net méi do ass an dréit trotzdem déi ganzen Zäiten dem Lou säi Pott mat. Wéi et domadder weider geet Dat gesäit een och méi spéit am Spill. Gemeinsam reese si dës Kéier an Australien, an de Sam soll och wéi am Deel virdrun de ganze Kontinent matenee verbannen. Si sinn ënnerwee mat der DHV Magellan. Wärend mer ënnerwee sinn, léiere mer nei Leit kennen, um Schëff, awer och um Wee duerch de Kontinent. Mee Persoune wou ee kennt, kommen awer och vir. Ganz interessant Personnagen sinn hei d'Rainy an d'Tomorrow, do verroden ech awer nach net ganz ze vill. Mir begéinen ënnerwee och BTs, Beached Things, wou een aus dem éischten Deel kennt, mee hinne kann een awer hei, muss ech soen, ganz gutt aus dem Wee goen. Nei Géigender sinn dann awer och hei am Spill mat dran, déi sinn bis zum Schluss. Awer ganz mysteriéis an ech fannen sin awer immens cool den Design. Wann een den éischten Deel gespillt huet ass een och rem schnell am Bild. Well hei am Deel huet ee vun Ufank un scho villes wat ee schonn vum Deel virdru kennt, mee am Laf vum Story kritt een natierlech och ëmmer méi dobäi an och nei Saachen dobäi. Sou wéi mer och am éischten Deel de Mads Mikkelsen säi Personnage haten, hu mer hei den Neal Vana. Hie gesäit aus wéi de Snake, just am Death Stranding Style. Hei reese mer dann och duerch den Tag an d'Welt vun den Doudegen a mir musse géint hie kämpfen. Doduerch gi mer awer och no an no iwwert hie gewuer, awer och iwwert dem Sam seng Vergaangenheet. Ech muss soen, 80 Prozent vum Spill ass zimlech genau d'selwecht wéi den Deel virdrun. Wann een dee gären hat, wéi ech och hat, dann huet ee mam zweeten Deel definitiv kee Problem. Ech hu fonnt, de Schluss vum Spill war immens epesch, mee och verwirrend, mee ech fannen dat passt einfach perfekt bei de Kojima. Grafikméisseg huet d'Spill villes iwwertraff wat ech bis ewell gespillt hunn, an do kann een absolut net meckeren. Ech hätt mer gären am Laf vum Spill e bëssen Ofwiesslung gewënscht, mee Plottwist zum Schluss sinn awer vläit e bësse méi effektiv, denken ech. Am Fazit huet mer d'Spill gutt gefall an ech hat eng gutt Zäit. Et ass ee villes gewuer ginn, wou am Deel virdrun nach méi secretive waren a wéi gesot d'Grafik war einfach immens gutt. Et huet ee vill Drama dran, mee och Humor. Wat dann och rëm gutt bei de Kojima passt. Ech hu mer och soe gelooss, dass fir Fans vu Metal Gear Solid och e puer Saachen dra sinn fir Fans vum éischten Deel, an et muss een definitiv den éischten Deel gespillt hunn, ass den zweeten Deel immens ze empfeelen.
D'Paak ass sou gutt wéi sécher gestallt, jo? Hm, nee. Nee, en huet absolut keng Ahnung, dass ech hei sinn.
Hä? What the fuck? Hä? Neil?

Ech mengen ech gouf vergëft an hunn elo Halluzinatiounen. Nee Snake, déi Persoun ass echt a schéngt einfach aus engem anere Spill ze sinn. En anert Spill? Wat geschitt hei grad?
Ech hu keng Ahnung, mee dat wierkt iergendwéi alles mega aus dem Arsch gezunn.
Mengs de deen checkt dat mir alles héieren wat deen hei seet?
Du bass also eng bëlleg Kopie vu mär, he? Also wann, da bass du eng bëlleg Kopie vu mär.
Also ech keng Ahnung wat hei abgeet. Wanns du net den Neil bass, wee bass de dann?
Looss mech dir erklären.
Metal Gear Solid Delta, Snake Eater ass, wéi den Numm et schonn undeite léisst, e Remake vum Klassiker Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Den Original gouf 2004 fir d'éischt released an zielt fir vill Leit bis haut zu engem vun, wann net als dat bescht Spill, dat den Hideo Kojima produzéiert huet. Och wann et den drëtten Deel ass, spillt et chronologesch virun all anerem Spill vun der Rei an erzielt dovun, wéi de Big Boss den overarching Villain vun der Franchise zu sengem Numm komm ass. Elo no zwee Joerzéngten huet Konami d'Spill mat moderner Grafik an enger geupdateter Steierung erëm erausbruet. D'Story spillt sech an de Siescheger Joren of, matzen am Kale Krich tëschent den USA a Russland. Et spillt een als Naked Snake, deen an enger verdeckter Missioun am russeschen Dschungel e Wëssenschaftler retten, eng Nuklearwaff zerstéieren a schlussendlech seng Mentorin de Boss ausschalte soll. Esou e ganz normale Mëttwochmoien. Besonnesch onvergiesslech ass d'Story, awer net nëmmen de politesche Backdrop, mee haaptsächlech dat emotionaalt Gewiicht vum Snake senger Rees vum jonken Zaldot zum legendäre Big Boss. De Remake huet am Fong alles eent zu eent iwwerholl, déi nei Cutscenes mat besserer Grafik a Beliichtung sollten dofir perfekt fir all laangjärege Fan sinn, awer och fir déi, deenen d'Original ze vill an d'Joere komm ass. D'Original war awer och wat d'Gameplay betrëfft der Konkurrenz viraus, mat extrem déifreechende Mechaniken a Features, déi dofir suergen, datt een d'Spill ëmmer an ëmmer spille kann an aler Methoden notze kann, vun purem Schläichen bis zu ganz Blazing. Beim Schläichen managed een dann awer net nëmme Ressourcen wéi Munitioun oder Schalldämpfer, mee et passt een och seng Tarnuniform un, dass et dem Géigner sou schwéier wéi méiglech ass een ze entdecken. Dobäi kënnt och de Cure-System, bei deem een sech em seng Verletzungen këmmere muss a mat anere Methoden erugoe muss, ofhängeg vun de Verletzungen, déi een erlidde huet. Nei ass dobäi awer, datt ee Quality of Life Shortcuts huet. Wann ee sech verletzt huet, kann een einfach kuerz d'Steierkräiz eropdrécken, fir an de Menü ze kommen, oder et hält een de Button gedréckt an et kritt een e Pop-up-Menü, fir seng Tarnung ze änneren. Do hält et natierlech nach net op. Allgemeng gouf d'Steierung komplett iwwerschafft an et spillt sech doduerch einfach méi flësseg. Zile kann ee mëttlerweil och wéi an deene meeschte moderne Spiller, andeems een de lénken Trigger zitt an da mam rietse Stick d'Kamera beweegt. Elo kann een och Crouch walken, anescht wéi beim Original. Zousätzlech kann een änlech wéi bei Metal Gear Solid 5 sech am Leien och em 360 Grad dréinen, wat extremst hëllefräich ass wann een an engem tight Spot ass. Dofir gouf awer och d'Géigner-KI ugepasst fir e bësse besser ze sinn, a bei verschiddene Waffe gouf Bullet Drop agefügt fir déi nei Steierung auszegläichen, well d'Spill soss ze easy si kéint. Fir all d'Puristen gëtt et awer och e Legacy Mode, bei deen ee wéi beim Original mat feste Kamerasperspektive spillt an och déi klassesch Steierung behält. De Sounddesign ass grandios, ob Dschungelsounds oder Waffen, bis hin zu den typeschen Alarmsounds wann een entdeckt gëtt, alles ass dobäi a verleit dem Spill e Charme, deen een einfach soss niergends fënnt. Natierlech ass och den ikoneschen Titelsong Snake Eater rëm do an ass catchy wéi eh a jee. Mat all deene grandiousen Aspekter huet de Remake awer och all d'Nodeeler vum Original iwwerholl. Esou kënnt et also ëfters emol vir, dass een iwwert laang Zäit sech taktesch duerch en Areal schläicht, Nëmmen, fir dass e Géigner emol kuerz deng kleng Zéif ëm den Eck gesäit, a schonn ass eng ganz Basis op der Sich no dir. Oder och de Kontrast tëschent engem. Eeschte Militär-Thriller mat Kritik u Gesellschaft, Politik an dem Militär, an James-Bond-Spy-Flick mat sexisteschen Jokes, déi zu den denkbar schlechtesten Momenter d'Show klauen, ass erëm dobäi. Huh.
Why not? Wow, dat ass wildly inappropriate.
Want some? No thanks.
Ëmsou méi nach war Metal Gear Solid 3 nach eemol e Schrëtt weider gaangen En huet eng ganz Rei u Bosser, déi mat Superkräft an extremen Anime-Gedönst optrieden, ouni dass dat wierklech erkläert oder iergendwéi a Fro gestallt gëtt. Engersäits mega witzeg, anerersäits och einfach komplett aus dem Aarsch gezunn. Kojima halt. Wat bei dëse Bossfights hingegen mega ass, ass dass een amplaz einfach op Bosser ze balleren och nach weider Strategië huet. Zum Beispill kann een verfrottend Iesse plazéieren, sou dass de Fear sech de Mo verdierft, oder d'Spill fir e puer Deeg ausmaachen an déi Ent stierft un Altersschwächt. Et kann een natierlech nach laang a breet weider iwwer d'Spill schwätzen, awer gréisstendeels kann ee sech dann och einfach eng Review zum Original ukucken, well grondsätzlech ass et dat nämmlecht Spill mat engem neien Ustréch, änlech wéi den Oblivion Remake oder Halo Anniversary. Trotzdeem ginn et Quality of Life Neierungen, déi engem och als laange Fan e gudde Grond ginn, Delta ze spillen. An huet doduerch och iergendwéi zu der definitiver Versioun vum Spill man. An och fir déi, déi et nach ni gespillt hunn, ass dat hei de perfekten Astieg. Et ass chronologesch gesinn deen éischten Deel, an och déi moderniséiert Steierung mécht et perfekt fir Leit, deenen déi fest Kameraperspektiven oder déi iwwerluede Steierung vum Original einfach ze vill an d'Jore komm sinn. Ofschléissend kann een och nach soen, dass d'Brillianz vu Snake Eater net nëmmen Nostalgie war, mä einfach deen zäitlose Gameplay, dee souguer haut nach eng Déift bitt, mat deene vill Spiller net mathale kënnen.

Nee, ok. Dass wéi wann dee blöde Skript unsichtbar wier, wierklech.
Keen ee ka kucken. Mhm.
Kept you waiting, huh?
Wéi war dat?
Wann ech dat géing soen, et kléngt wéi aus dem Aasch gezunn, ganz éierlech.